Minflok qegħdin dejjem maqfulin ġol istudju. Malejn, ħellu, malejn. Hekk, qegħdin hawn, RMPJ għandu kollox tas sotto zero, armat sabiħ. Aw, qegħdin hawn ħmor nagħtu d-donuts aħna u l-croissants b'xej ovvjament mhux b'xej. Jagħti sponsorjati mis sotto zero nagħd mor nagħtu n-nies ta' rendi qegħdin jivvutaw. Dejjem żaqqżul daw, daw vera, daw. U daw għandhom il-liri. Intom imma għandkom il-flus għax qed nara. Di BMW, inti ħadd ivvota minn 1 sa 10 jew minn 1 sa 69? Jien ħa nibqa' tiela', ma s-69 mhux għall-vot inżommu. Ngħid croissant, donut xi ħaġa. Xi ħaġa b'xejn. Sotto zero ara kemm għandna. Fuq il-vot ħa nsaqsuk xi ħaġa malajr. Ġiex minuti! Tagħmlullix hekk! Ti donut żgħir, ti jogħġbuk bit-toqba jew mingħajr? Bit-toqba. Toqba bit-toqba, ti waħda bit-toqba. Ti tielu wiesa'. X'inter jaqta' kbira, la ostja. Għandek kollox jidher ġo shorts bla nagħmlu. Proset sieħbi xaħu pieċi. Għandek naqa krema ma ħalqek. Donuts ta' sotto zero! Kol donut? Kannoli u donut, jew croissant. Kanu zzajt, għaddi. Titkellem inti jew?
Donut. Għana tu donut, zaw ikellmuna. Inti minn 1 sa 10 ħati vota jew minn 1 sa 69. Issa jina ma nifimx inti tgħid li madonna. Imma li għel minn ħatti 69. Silli xi ġifier ħija xi ma nifimx. 69 ma tafx ġifieri. 69 numru il minn ħatti 69. Għada ma d-deċidiet ċaj. Zaj ma tkun zaħira kien t-sabiħa.
Inti taħseb jek zaren tal-ajkla. Eh. Naħseb aħjar isuq dar raġel għax għaddu t-tifa li taħres lejja u dil-mistoqsija ma jistax jismaħħa. Jaf iktar minn il-jom donat.
Ah, ħajt il-donat!
You know, Max, qed nistaqsu, dili tixtri l-vot, xi tfisser eżatt? Mela ġiet kell titkellem dwar dak li jgħidulhom corrupt practices. Eh. li huma speċifikati fil-General Elections Act. Ah. Ara l-liġi u hemm definizzjoni ċara. Imma fejn nista' nbieħ u tiegħi? Ara, tista' tista' jew it-tiħil sieħbek hawnhekk u jtik erba' kannoli. Jintiq bil-50% jagħtof jekk naf li xi ħadd. Żarjan tal-ajkla u Adrian il-bebbuxu. Ma jekk taħseb jiftħu partit bejniethom daw Jiġbru għaxar nejkiet hekk bejniethom. Nejkiet.
Inti mhux fuq il-voti tistaqsini sieħbi. Tajta jesem ieħor. Ura l-fej, għalfej semmejtu bajtu bacon. Bajtu bacon, ent il-bajt jina l-bacon dak suppost. Dal-bajt. Da taf xi tfisser di?
Niprofa nsi, xi tfisser mhux bil-kliem li fimt li jfisser. Oh, Iż-żurriq, eh. favur. Il-kultura u l-għana. Aw, xalle!
Taf minn aħna l-ewwel net aħna. Xuf, ġena f'mirin tomra jizgaw ġejjin viva naf. Vera, il-flok gave it away, the t-shirt. Eh, ma xnaf intom minn intom u koll. Aħna għadna ma votajniex, għadha għan saqsik xaħġa. Tista' tpejjeb ġewwa fil-but. Għax inti hemmhekk tkun waħdek. Eh, no, ma tistax. Ma tistax.
Provajt jiena maqli.
Xej? Tixbel kok tista? Sammek ma nafx xie jajna t-sazin jaffariet li ma nafx fuq il-kok. No, no, no, no. ħat ma jkun jaf, ifem, jkun jgħatem, jew wahda, wahda. E prova għabba ġojt, forsi ħallu. Konfondi.
Kannol jew donut, kemm insaqsuk mistoqsija malajr. A quick question, a quick question, quick question. You're going to go vote or you're going to the beach? Going to the beach. Very good, better than better. Good, good, good, good. Għax da jidher isu Ġesu, ma jidher raġel ħażin. ostja, ja. Ivvotajt? Ejja. Għax kont se ngħid lil min? Lil Anna taħal qamawi.
L-għanna taħal qamawiex minn l-ostja. U għalfejn ma weċ ħal għanna. Eh? Għax terdaw.
Il-Sandra tal-Alternattiva, qed tijam għal 69 ostja.

Daqshekk. Daqshekk jiġi jiswa. Xiri, xiri, xiri.
Ibża li għarras.
Inti tħobba toqba jew le ma. Ifimni, nħobbeb il-ħat ma d-dej. Ah, ma l-għanna xie donat.
Għalfej iż-żewġ partiti ħagġuna biex nħorġu kmieni nivvotaw. Da il-voti jott iktar jek toħroġ kmieni ġivieri. Forsi għalihom biex jeħilsu kmieni. Ma da mhux kan morru dar solta sa 11 ħajjeb. Eh, mhux għalhekk.
Biex serħu rashom minn ħareġ jivvota jew le naħseb. U jekk pereżempju mmur ikun għad ninqum biex niġri jekk qas nħaqnu sigaretta fil-għodu, nista' mpejja fuq li qed nivvota hemm ġew. Biex saqsihom, jimma mpejjeb jiġifieri. Ma forsi tiġbed xi linjem ġew jew